नमस्ते दोस्त साथी भाई दीदी भाई बंधु मित्र कखनो काल जीवन में एहन मोड़ अबैत अछि जखन हमर कोनो अपन कोनो प्रियजन घर छोड़ के चले जाय छथि और मन एकदम बेचैन भ जाय छे हुनका वापस अनबाक लेल आई हम सब एकटा एहन खास मंत्र का स्रोत पर आधारित विश्लेषण करब जे दावा करैत अछि जे इस समस्या का समाधान कर सकैत अछि आओ एकर पूरा प्रक्रिया और एकर पाछुक मान्यता के गहराई से बुझवा कोशिश कर अच्छा तऽ ई जटिल अनुष्ठान के नीक जेका बुझबाक लेल हम सब एकरा पांच हिस्सा में देखब पहिले ई जे मंत्रक उद्देश्य की छै फेर ओकरा सिद्ध केना कल जाय ओकर बाद ओकर सही प्रयोग की छै फेर मंत्रक असल शब्द की छै आ सबसे अंत में एकरा से जुड़ल शक्ति आ विचार पर बात करब तऽ चलू शुरू करी तऽ देखू सबसँ पहिले ई जानब जरूरी छै जे ई मंत्रक असल उद्देश्य की छै स्रोत के हिसाब से ई ओहि भावनात्मक रूप सँ कठिन परिस्थिति लेल बनल छै जखन कोनो प्रियजन गुस्सा में या कोनो बात पर झगड़ा क क घर छोड़ देने रहऽ छथिन। एकरा ओहि व्यक्ति के घर वापस आनबाक ले एकटा बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक उपाय मानल गेल छै। अब, ई मंत्रक नाम एकटा विशेष आध्यात्मिक सत्ता, मोहिनी पिशाचिनी सँ लेल गेल छ। तांत्रिक परंपरा मे मोहिनी पिशाचिनी केँ एकटा एहेन शक्तिशाली सत्ता मानल जाइत छै जे आकर्षण आ सम्मोहनक अद्भुत क्षमता रखैत छथिन। स्रोत केँ कहनाइ छै जे एहि मंत्रक जे शक्ति छै ओ एहि सत्ता सँ प्राप्त होइत छै। आगा बढ़बा सँ पहिले एकटा बहुत जरूरी बात पर ध्यान देबय। स्रोत खुद ई मंत्रक बारे मे कहैत अछि जे ई उग्र छै। मतलब बहुत तेज। आ शक्तिशाली। तइ द्वारे एकर प्रयोग बहुत सोच विचार क करबाक चाही। ई कोनो साधारण जप नै अछि। आब हम सब आबि गेल छै प्रक्रियाक सब स पहिल आ महत्वपूर्ण पड़ाव पर। मंत्र में महारथ हासिल करब जकरा सिद्धि कहल जाइत छैन। एकरा अहाँ एना बुझू जना कोनो औजार के प्रयोग करबा स पहिले ओकरा एक्टिवेट करबाक होइत छैक।

पूरा एडवाइस मानू जखन अनुष्ठान पूरा भ जाए त साधक के ओही कमरा में सुति जेबाक छै आब सफलता कैना पता चलत एकरा लेल स्रोत एकटा खास संकेत दैत छै कहल गेल छै जे ज ओही रात सपना में कोनो सुन्दर देवीक दर्शन भ जाए त बुझू जे साधना सफल भ गेल अच्छा तऽ एक बेर जखन सिद्धि भेटि गेल मतलब मंत्र एक्टिवेट भऽ गेल तऽ आब ओकरा असल काज मे कोना लगयबाक छै। एहि भाग मे हम सब एकर प्रयोग के बारे मे देखब माने कि कोनो खास व्यक्ति के लेल एकरा कोना उपयोग करब।

त श्रोत के अनुसार जँ ई प्रक्रिया पूरा निष्ठा सँ कयल जाय त जे व्यक्ति घर छोड़ने छथि ओ किछुए दिन मे अपने घुरि आबि जेता। एहन तक हम सब पूरा प्रक्रिया आ विधि के बारे मे बात केलहुँ। मुदा ई सब के पाछू जे मुख्य चीज छे ओ की छे? ओ छे मंत्र क शब्द। त आब हम सब ओहि पवित्र शब्द पर ध्यान देब।

एकरा में सबसन जरूरी बात ध्यान में रखवाक छए ई जे अमुक शब्द छए ओकर जगह पर ओही व्यक्तिक नाम लेवाक छए जकरा वापस बुजौनाइ छए। अब हम सब अपन विश्लेषण के अंतिम भाग में आए गेल छी। एहि में हम सब देखब जे घर वापस बजबाक अलावे स्रोत ई मंत्रक और कोन-कोन शक्ति के बारे में बतौने अछि। ई बात बहुत दिलचस्प छइछ जे ई खाली घर वापसीक मंत्र नइ छै। मोहैनी, पिशाचनी सन जुड़ेल भेला कारण एकर आर कतेको शक्ति बतावल गेल छै। जना मोहन, माने केकरो मोहित करब, आकर्षण, माने अपन तरफ खींचब, आ वशीकरण, माने अपन प्रभाव मे आनब। संगे ईहो कहल गेल छै जे नीक भावना सँ कयला पर लोकक भलाई सेहो कयल जा सकैछ।

खैर, ई जानकारी सिर्फ ज्ञान आ विश्लेषणक लेल छै। ई वीडियो श्री नारायण मंत्र साधना केंद्र सँ प्रेरित छै। जँ अहाँ सभ केँ एहन विषय सभ मे रुचि छै तँ चैनल केँ जरूर सब्सक्राइब करू, बेल आइकन दबाउ आ ज्ञान केँ आगा बढ़ेबाक लेल एकरा शेयर करू। धन्यवाद।